Oyente nos ta bèk nos ta bèk ku bo den e radio programa konta nos di manera bo sa kaba nos tin number di telefòn tambe bo tambe por partisipá den e programa e numbernan di telefòn ta shete trinta i shete seis unu unu nuebe òf shete trinta i ocho seis unu unu nuebe Wendel Mercedina ta huntu ku nos Wendel pues. Komo hóben adulto, hóben den polítika, bo konosé, manera bo ta hablá ku pape, bo konosé e baibennan, mi ke men di e schatmaatnan ku tin, mi ke men di bo ta bo ta hopi na altura, bo ta hopi na altura, bo ta hopi bei. Mi ta kere ku ora bo sa ki bo propósito ta den bida, bo ta haña disernimentu. Mi ta mi ta esun di mas diserní ainda, pero bo ta haña disernimentu sí. Anto bo ta bo ta bo ta konsiente riba e e panorama, bo ta konsiente riba lokual ku ta pasa. Anto mientras tanto ku nos, pasobra mi tambe tin mi tiki naividat, pasobra mi ta keda pensa semper den e bon di e hende. Pero bo sa ku den e senario aki, e senario politiko ku ta hende ke ta ta refleho, nos politika ta refleho di nos komunidat. Tur lokual ku nos ta mira ta lokual ku ta biba den e komunidat aki. Ke esonan ku nan ta skohe ta nan refleho nan ta skohe. Politica ta e cose, atende cu hende, biba cu hende. Ami ta un hende, nan semper ta bisa, je bent een mens een mens. Mi ta un hende cu tur locual cu mi ta haci ta atende cu hende, mi stima hende. Um, y mesun cos bo tin cu analisa, bo tin cu profundisa, bo tin cu forma bo mes pa bo por comprende mas mijo Kiko e hende keda? Unda e hende ke bai? Un pregunta, bo ta kere ta sali un heroe for di nos otoridad aki loke a pasa e siman aki, siman ta tras di loma aki? Diferente, mara por sali diferente heroenan. Anto mi ta spera ku nan por por paso atrobe. Ora bo kima un luga, e tera ta bira pretu, ta ta bira shinishi. E tera shinishi ei tambe ta habri kaminda fertil pa tera por por saka algu. E por saka pa algu bon, E por saca balon menos bon. Ke men bo tin onkreit a ta bless bo tin kreit. Ke men e e situacion ta trece diferente cos cu nos por usa na nos bienestar cu oportunidad pa nos por crece sali miho for di dje. Pasobra mesun cos cu nos por mira con ta criminalisa hende bo por kuminsá apoyá e hendenan ku ta hasi bon. Bo tin ku sostené esnan ku ta hasi bon. Pasobra un herbe nos tur por ta. Den nos kas nos ta un herbe si nos sòru pa nos moral kuminsá di ta na promé lugá bèk, ku nos ta sòru pa nos étika, nos norma i balor ta e punto primordial ku nos ta sa di Fiji, ku no ta pa e kos ku nos mester tin ku ta hasi nos hende, sino pa e amor ku nos tin pa otro ta hasi nos hende. Ku no ta ni mas ke ku mi keda òf no keda ku e diesdos punto sinku por shento ta hasi mi mihó ku otro, pero ku e lucha ku mi ta komprondé di e situashon ku e pais akí ta. Huntu mi por solushoná, basta ku e kondishonnan ku mi tin ta transparente, basta ku ta kumpli sin primintí i ku asina mes mas, laga nos bisa, mas dinámiko ku ta posibel. Pasobra e echo ku nos a sinta warda hopi, anto tur hende ta laga pasa. Ta p'esei ami semper a bisa, fe na momentu den un debate, tempu ku mi ta den. Campaña, e palabra tene mi skerpi a sali. Ya. Anto si mi ta un politicono, ba scohe pa mi, bo tin cu tene mi skerpi. Bo tin. Kibo ke, kibo ke bo ora bo bisa tene mi skerpi? Si ba scohe pa mi, Si. si mi ta den e posicion pa ta un, pasobra a mi a postula mi mes como un sirbishi pa comunidad. Si bo tene mi scherpi, bo tin cu sòru pa bo. Si bo ta mira mi ta desvia, hala mi un banda. Si bo ta mira mi na mi no ta scucha, papia cu mi, pa maske maske e e e bo filtra bo filtra informacion cu mi ta sinti, hey, mi mester balansa e posicion cu mi ta tuma. Pasobra esei ta e kos importante ku nos mester hasi awor aki. Echi ku nos ta ai, ai nan, nan sa laga nan no wayú, laga nan hasi loke nan ta hasi, e koi ta sumiso bèrdat, pero e ta e ta mas un ignoransia, arogansia, di nos tambe pa laga nan hasi desasí pasobra nan sa mihó. Nan kiko? Nò! Un ti kuesta sa mihó miéntras tantu m'a pone mi mes disponibel pa sirbi. Ya, tene mi skerpi no ta por nada ke mi ke pa tur hende fe na momento ku mi a drenta den arena keda tene mi skerpi pa mi ta e gai ke mi ne Franse bo ta mira mi awe komo media bo ta mira mi awe e kosnan ku mi ta papia pero pa na momento ku si ami mes a drenta den ora ku mi drenta den posishon ei bo tin ku sòru pa pone mi kòrda guendele kon nan ku bo ta papia aki no bo a bo bo no hasi meskos Wak bo ta diferente. Wak bo mustra otro. Sòru pa ora ku bo a mira si den bo tempu bo eksperensiá un manifestashon, bo bai skonde. Bo ta bisa, Kisa ku nan a skonde? Pero bo bai skonde ta e protokòl. Nan a bisa asina. Bo bai skonde ta e protokòl. Pasó den e komunidat aki ora nos sali e fono ta e mesun hairu nos ta hala. Por ta ku aki dies aña mi ta nidea rena mas. Mi mester por kana liber riba e pais aki. Mi mester por cana sin cu mi tin cu yega na e extremonan cu por ehempel paisnan otro tin cu maner wende caba di ta politico mester pone bewaking pa nan. Kiko coy? Un isla chikita asina ki no mester yegi nan. Nunca. For ami a drente arena aki no despues cu nos a conoce un morto politico cu te dia djawe ainda no a cabi soluciona su caso. Un asesinato politico cu tin e pais aki den e dol kimen ta hopi dol no ta hopi pleister aki a ta pone a kima belasting kantoor ki dia nan ta haya sa ta ken a coge e seishen kilo ki dia ta haya sa ta ken mientras tanto bo ta keda pega pleister bo ta keda cu hende tin dolor tin grupo di hende cu no ta preocupa Pero e otro grupo si. Ya. Ya. Anto e doló i ta plei saranda keda plak, anto kere ke no ta e blut. E ta bai blut. Anto ora e blut sali, spuit, bo mester para pa e konsekuenshanan. Pasobra tabata na e momento e pueblo a skohe pa abo su sirbishi ta e nan pone. Anto ri bo tin ku kumpli. Bo mester akseptá. Tin ora, it's better to surrender pa bienestar general. Tin ora, ami no ta bisa ki momento, pero ami mes como hende mester por sa den e posicion cu e cos no ta así ni mas cu ni otro. Bem, ta hora mi sa cu no por vincula loke nan por pasa cu e manifestantenan, mester para un pa di otro. Mi ta. Mi ta sinti esei ta cuminsha trae lanti den bo, den bo prestacion. Mi ta bisa den e, den e sistemas nan aki. Tin dje manifestantenan e tambe ta parti dje cos aki? Si. Sigur. Nos a mira ke men no tin un sie, no tin mas ciego ke esun ku no ke mira. Tin hende ku a sali dilanti ku a instigá. Na momento bo instigá, bo tambe ta complicé. Pasobra bo ta instigando cosnan robes. Si mi instigá, manda yama malandro, kiko, torna, etc. Pa bin forma parti di algu, mi ta instigando pa kosnan robes. Mi no ta yudando e kousa pa plakia. Dus na momento ku mi ta bezig ku algu, mi mester ta konsiente si. Pasobra e komunidat aki, asta esun ku mi hasi dolo, e ta eksistí karma, e ta bin bèk pa mi. Tur loke mi sa ke fo, e ta bin bek pa mi. Ke me mi no por paga malu ku malu. Si bo paga malu ku bon, no? Bo sa ku mihó ta bin. Pues, den un sentido tal, nos no por saka e manifestantenan foi tur kulpabilidat di loke a sosodé. Presis. Anto esei E parti hudisial a hasi ku e mas fásil esun ku a sali mas dilanti, esun ku a sa. Anto di ki bo ta hasi? Bo ta kriminalisande kaminda ku bo por salb'é ainda. Pasó a ku e un ku dor di su fayonan di hóben bo ta kue kriminalis'é ku e un mas ku bo por hasi, pero e adultonan mes ku ta atras dje kos akí Paso nos no por gaña tur cos ta grabá awe en dia nos ta mira tur cos ta tiene grandi tambe cu ta lider di e manifestacion aki mi ta djis bai bek ken a sali fo'i pos sinku cu e seli hembranan di seli cor cana bai paso long mi amigo no a cana el a bai na wai gat huntu cu meneer kenneth di brutali Para e nana despues nan bai forte. E hende mester compronde e sinergia di e cosnan. Despues el a uni cu nan bek. Pero tin grandi cos tin ki cana cu nan toch. Unda nan ta awe? E cos aki ta bin di un ophetsing cu ta sosode unda nan ta awe. Cu ora no ta awe e dolor di long a sali for di un Djabièrnè, si mi for di na brùf, na mi kue, brùf Juliana, ok, djaweps, despues ta bai Karakas bai a balotá ku e kos aki lo pasa. Pero e dia a krea un momentum atrobe, e reunion na Apvo. tabata sosodé e dia ku a bini pa bai fòrti. E dia ei e reunion di Apvo. Des bo tin ku wak e kos aki kronológikamente kiko a pasa. Bo tin ku wak kronológikamente kiko a bin ta sosodé ku e situashon. Anto e e e e e suseso ei bo. Mi no por slète ùit. Anto esei ta importante pa nos por komprondé pa ora nos ke razoná, paso ku emoshon so, ku emoshon so, nos no por, nos no, nos no ta yega niun kaminda. Ta p'esei e komunidat den Reino por skor riba nos, pasobra nan sa ku emoshon ta nos debilidat. Awor, si nos rekonosé nos debilidat, nos ta bai ta mas fuerte. Pasobra mira kiko ta pasa, si nos lesa korannan djawe mes ta sali e situashon. Bo ta kere ku Reino no tabata prepará ku tur e desishonnan na momentu ku nan pone kondishonnan pisá pa e pa e fiansa atrobe, fiansa pasobra tin ku paga bèk, e fiansa den momentu di krísis ku nos ta di kowid. Bo ta skrap ku e akòrt i hin kumparti den dje den un fiansa, den kondishonnan di fiansa. Tin kos ku no ta kuadra, tòg? Bo ta Anto ku nos gobiernantenan ta laga nan skrap ei hin ke aden? Anto no solamente se atrobe. Bo ta keda haña e hendenan aki ta trahando un plan, un agenda diferente, pasobra e manifestashon aki a habri porta pa e partner mas importante den Reino drenta akiben. Anto ora nan drenta akiben, e empatia ku nos tin pa otro nan no tin'é, pasobra nan a bin pa ruim'òp, pa drechá. Tòg? Anto e ora ei nos tin ku komprendé ku mi libertat i den Frans su libertat, libertat di otro, tambe ta wòrdu miná, pasobra nan a bin pa ruim'òp. Ora nan bin pa ruim'òp, nos libertat, No ta ei. Paso ta nan ta disidí pa nos kiko nos tin ku hasi. Ke men pa nos komprondé e senario ku nos ta den. Ta asina liye kosnan ke ta pasando, tres di yüli tin un desishon sumamente djabièrnè, importante, tin ku pasa na Rijksministerraad. Nos ta kla e komunidat aki ta komprondé kiko ta pasando. Tambe un grupo di par di persona mashá importante na Hulanda mi ke mendi Kwam an un karta pa señor. Shandino, Tania Cross, Glenn Elbert, John Leerdam, manera karta a sali mi ta ta informa di dje. Paso Meneer Francis mes a mi sa ami ta konsehero di e e mucha muhe ku a logra bira e prome afro karibense parlamentario europeo, prome den historia, mi ta purba traha Esei ta bin na medio di mi di mi kompania, mi ta purba traha e spasio mientras tanto tambe, pasobra awoki nos a logra di tin un bos den Parlamento Europeo di un dje podernan di mas grandi di Europa, pa nos tin maske ta un oido di hende ku ta komprendé e suseso ku ta pasando. Yefrou Samira Rafaela, manera ku kos pasa mi ta wòrdu informá. Anto di pa paso Huntu nos ta logra. Mi ta purba traha cu tur e generacion nobo di politiconan pa yega na un caminda cu bo ta mustra diferencia. Pero ey mes tambe, aki nan na Corsou mes, local, bo tin cu comprende cu den generacion nobo tambe tin clown. Tin e hobennan cu a bin mescos kesun di e generacion prome, pero pio. Pasobra e agenda, e oportunismo a wordo crea cu ta asina mester haci politica. Anto tin manera diferente pa hasi politica den tur caminda, paso tin politica bon y tin politica menos bon. Anto abo tin cu scohe ta cua banda di historia bo ke ta. E cose semper mi ta bisa tur hende, scohe pa bo ta n'e bon banda di historia. Ta transparente cu locual cu bo ta hasi. No ta riba tur cos mi por info divulga n'e momento adecua, pero mi mester ta transparente pa bo comprende cu tin un momento pa tur cos. Anto mientras tanto cu mi no por yega n'e cosi pa e sinergia cu e comunidad cu mi t'ey pa sirbi no t'ey, mi agenda ta wordo saca di otro banda pasobra nan ta delinea pa mi con mi tin cu goberna mi pais. Anto Nos no nos no por yega na e oportunidad ei pa un pais cu apenas tin dies aña, no a ni yega dies aña ainda, dies dies dies tin cu yega, den dies di october tin cu yega binti binti, apenas ke men ni e respet pa un yuchi cu ta creciendo e papia e bira un un hopi, Ei hopi cos berdad di dies di di dies di october dos mil dies pa ora aki, hopi cos, anto e pais aki a conoce Mi ke be di tu anto hopi kos pa lo trata politico y politikeria. Kin. Anto pa bo ta den un generacion nobo, bo no mester papia di nobo so bo tin cu haci kos nobo. Mi ta sinti cu hobennan ke tuma mando. Tuma mando, bonito palabra. Ho, nan e ta sinti bisa manera. Ta algo malo cu hobennan tuma mando? Ami no ta mira nada mal, pero manera mi a bisa Miguel, e tin cu bay den balansa. Sin experiencia Un hóben sin e eksperiensha di e grandinan ku ta sa kon nan hasi diferente, kon nan bo bo tin ku bo tin ku saturá bo mes ku e informashon ei, anto skohe bo rumbo. Kon bo ta mira e kos bai mihó? Anto ami ta kere e kos ei. Mi mi vishon sigur di bida a mustra e kos ei. Nan a bisa nan ka hui e biensa ku nan ku anobo. Anto no ta por nada grandinan tin rason No ta por nada. Hopi dicho di grandinan hende nan ta bisa awe nan tin rason. Pero no ta por nada. Grandinan, sin ta tin cum laude, sin ta tin master, sin ta tin PHD, sin ta ta professor, tabata saca cosnan cu awe. Ta p'esey Bijbel tambe tin su importancia, pasobra e ta un cos cu hende ta mira. ku maske e por ta figurativamente presentá, pero bo ta sintí bo manera, Ma bon, ku e kos pasó? Humano, hende, a keda meskos. E kreashon di hende a keda meskos. Pero ta kiko nos ta duna e kontenido na e alma e sete kos. Ta interesante oyente bo tambe por ta parti di e programa aki nos numero di telefòn ta na disposishon shete trinta i shete seis diesunuebe òf shete tres shete òf shete trinta i ocho pues seis diesunuebe pa tras ta meskos seis unu unu nuebe dilanti ta shete trinta i shete òf shete trinta i ocho pues bo por kombersa bo por hasi pregunta na un hoben por sierto hoben adulto den e kaso aki Ta dja rason awo di bisa cu un niño ta keda. Un niño li. So awo aki mi ta haciendo un encuesta, dus a pidi pa hopi hende si nan por subi riba nan telefon of riba internet mes bo ta skibi BIT punt LY anto bo ta pone slash ke men e strepi skuin anto Decicion Skerpi. Dus Decicion Skerpi anto bo ta haña un encuesta Riba e encuesta ey mi ta mi ta haci preguntanan general pero preguntanan di ami tambe. Con hende ta mira mi profilacion? Con hende ta hanja cu a bay? Kico hende ta pensa cu si mane bo ta bo ta hanja cu mi mester lanta mi mes lista politico? Mi mester drenta un lista politico nobo? Cu mi mester forma parti di cua organisacion politico? Des tur eseynan ta parti di e e encuesta. Mi ta kere mi ta saca un comunicado pa mañan pa un ultimo yamada na e hendenan cu ke yena pa dia trinta nan usa haci uso dje oportunidad pa yena e encuesta cu cu ta importante ke men pa ami por caba di tuma mi decision cu esaki ta e cos mas realisabel pa mi. Bo sa ki pueblo ke? Pa mi tende kico pueblo, paso ami sa kico ami ke. Bo ta ka pueblo na bo direccion. Pero pa pueblo por yuda den e direccion, ami sa kico ami ke. Esaki, mi, mi sa unda mi ke bai. Si ami sa unda mi ke bai, bo mester tin un, un, un, nan ta bisa draagvlak. Bo mester tin, am, am, am, am hende ku ta komprondé. Am, si, si por ehèmpel, mi tabata e hóben ku mayoria voto, pasobra mi ta e hóben ku mayoria voto den e elekshonnan, pero mi ta pafó dje sistema,

Su ideologia no ta un kos kla. Ami ta un hòmber ku tin un ideologia. Anto e manera ku nan a bini ta hasi uso di nan posibilidat di sinta maneho bo ta mira ku un tekortkoming di liderazgo. Den parlamento ta imposibel ku e grupo ku ta koalishon ta asina swak. Pasobra casi bo ta bisa tur reunion cu wordo yama e asta wordo ignora ta bini di oposicion. No por ta posibel. Anto e ta duro paso ora cu situacion ta pasa den comunidad ta oposicion ta yam'e prome cu coalicion. Mi ta den un partido cu mi sa for di nan momento dies nuebe nobenta mi a lesa e buki tambe di Miguel Puryeey. Diecinuebe no benta dos, E lucha ku e hòmber akí ta bin ta hasi, trape, kambia, am kòrda un partido antia restrukturá, a kambia bira partido Alternativa Real, etcetera. Am Bo tin ku komprondé ku bo por kambia tur kos, pero si bo no strukturá di paden mes, Tantu bal si bo no prepará di paden mes ku ora bo logra yega na e posishon òf e momentu ku bo tin ku yega, anto bo no tin balor di ni e hendenan ku eksperensha ku tabata forma parti di bo, bo no ta balorá nan. Ke bo ta mester Partido Human? Partido Human ta un partido ku su ideologia soshal demokrata ta unu ku mi por mira mi mes aden. Pero ta un partido ku lamentablemente nan momentum Mi no sa mas kon nan ta mir'é, kiko nan ta midi, ku ta ki tipo di kua agenda nan ta sirbi, ku nan t'ei p'e pueblo òf nan t'ei pa un agenda diferente. Pero ta parti importante pa si bo ke kambia sistema, un kaminda ku bo por mira kos shift ta un, pasobra mi ta haña semper nan ta bisa nan ta baila ku tur kos, Nos ta un partido, nos ta un partido cu ta parti dje proceso di dies dies dies na momento cu eleccion cu para gana por ehempel pero a forma coalicion cu mfk man cu Pueblo Soberano cu ta parti di e creacion di pais Corsou cu na dos mil diesdos nos tur sa kico a sosode cu e crisis constitucional atrobe Anto nan ta hasi manera nunka nan no ta parti dje proces ei. Bo tin ku ta konsiente ku bo tambe ta parti dje doló ku nos tin awe. Anto di bo mester ta di akuerdo ku pa bo hasi kambio mi mester tin un clean sheet. Anto no ta pasobra tin moveshonnan riba panorama diferente, pero nos tin ku ban pa e Pa no, anto we, bo ta mester ta mas transparente ku ta posibel na e komunidat. Anto balorá esnan ku ta demostrá bo di bèrdat ku no ta traha ku e kousa, pero ta un bon partido. Kico ta pensa di partido pen? Partido pen ta un partido ku a komprendé nan ideologia ta humanista kristian ku no ta eksistí. I ta un kos ku mi, ami ta bisa eerlijk, mi tin maf di bisa eerlijk tambe, e konsepto di Señora Omaira Leeflang a wòrdu bon hinká den p'e. Asina, un Kòrsou hustu tabata tin e vishon di kon lo pa kabu yara kon lo nobo. Pero dor ku ta tin asina tantu hende sin ideologia, pasobra un hende ku ta trobe nan, mi ta mira koke polítiko pa nan hende no bai kue komo personal. Un hende ku den tres aña kambia di tres ideologia. diferente anto uni den den tres aña bo ta join cuatro partido politico bo ta bo ta bo ta pone mi pensa ha cu una e ideologia ta y sabiendo cu e experiencia atrobe cu e cabes di e partido etcetera tin pero ta un partido cu ta strategico Nan e bisa si, nan ta un partido strategico. Ki bo ta pensa ora nos a basa den den oposicion? Nos ta pensa, Pueblo Soberano. Pueblo Soberano para su momento, pero ta un partido cu tabata tin un ideal, sigur sabiendo for di e e iniciador pa cuminsa cune, un dje iniciadornan, pasobra ta acorda no ta un hende so pa haci algo, pero laga nos bisa e lider cu a carga e iniciacion di e partido ta ta un homber cu ta tin un vision pa unda e kier mira pais Corsou. E manera cu el a hibe ta su forma, cu Corsou a guste of no bo ta bo lo a mire den su resultado. Na momento cu nan ta asesina e iniciado ey of e persona ey ta imposible cu su mes hendenan ta lag'e cay. Anto esey e comunidad aki tambe ta mira. Anto ta un partido cu ta casi morto den parlamento. Ke men di baina bo ta skucha di representashon di e partido? MFK. MFK ta un partido di mesun kos ku mi ta duna ehèmpel stratégiko. Ta un partido ku a mira e situashonnan pasa i a haña hopi sla por ke tur bai tei. E ta duna un e ta duna su opinion na su manera i e forma, pero ami no sa kina ideologia ta. Mi no a mira unda di berdad bo por posicioná bo mes i nan, i nan ta un partido cu e banda si den corto tempo nan ke mustra bo cu nan ta haci cosnan Mas mas rápido, amos di asina, mas rápido. Den e rat i ora ku por ehèmpel ku nan drenta den e krisis konstitushonal ku nos a eksperensiá den dos mil dieseis pa dos mil diesishete ku promé ku elekshon ta bini etsetera etsetera den e tres luna nan a hopi kos a pasa. Pues bo ta mira ku bo partido ku ke bini pa hasi hopi kos i ta p'esei e komuniti trove nos ta un komunidat partí den grupito e grupito ku ta sigui e e organisashon aki ta. ta mashá fèl, ta mashá um sí, nan tin un un nan ta un nan ta un grupito un tiki mas di di nan doló nan ta siendo mas un tiki mas fèl, nan a nos bisa asina. Pasobra nos bai bay di Kòrsou di nos tur. Kòrsou di nos tur ta un un un un partido ku a lanta mi ta kere den e momento mirando e senario ku nos por demostrá e kos pero mi no sa di unda e ta di nos tur. pues mi no ta mira refleho di tur hende den dje. I e ta hasi uso di tur oportunidat ku tin pa bati so. Mi no a mira solushon mi for di nan. I no ta un partido ku ta, por ehempel, den kombersashon ku mi. Laga nos bai ora ei cerca Mara Reed Moses. Señora Moses ta un un señora cu ta bini di un un cuna hopi sabio, pero e ta e ta bacha tur cos na un forma hopi tambe ta strategico. na kominiencia, na e bisa asina, strategico, si, e tin, e ta tin oportunidadnan hopi pa haci diferencia, pero por ehempel mi ta cu e tres lunanan di e crisis, di e crisis, tabata ta un momento cu mi no a mira con el a haci bon uso di esey, y tambe e. Shockbelmento den su partido pa cu hobennan. Pasobra mi sa hopi hobennan con soli cu hopi dolor for di e partido ey. Mi no por mi no por mi no por mi no por aprecia. Mi mi e generacion nobo tambe tin mester di un un balor agrega e e real. Ke men si mas sinti esey ke e partido cu mi ta forma parti di dje Mi por mira esey tambe, e cos sosode cu e hobennan di e partido ey. Laga nos bay si aquel partidonan cu no tin representacion awor den e prome mita contrabo, e berdenan. E partido berde ta un partido di momento. Pues awor aki despues cu nan, wacht, pa bo tin shetenta aña bo tabata tin un participacion cu semper bo tabata parti di gobernacion, nada no a pasa por nada cu bo a cay afo awor aki, pasobra Bo tin un momento mo ora aki cu bo por bria. Drumi bo no mester drumi riba djeri. Ta e experiencia cu nan tin y sigur mirando. So ami ta mester hopi tambe di doctor. E manera cu doctor a traha grass roots riba e pais aki a sor di inclui diferente parten di comunidad ta haci cu bo tin un oportunidad di nobo pa por cuminsa. Pero Bo no sa nunca cu tur e dolornan cu a bin ta pasa for di e, laga nos bisa e dos mil diesisiete, si, dos mil diesisiete, pero tambe otro dolornan cu a bin den pasado, cu ainda nan tampoco no a tapa e pone pleister riba e bludumentu. Pasobra bo no sa cu nan a, bo sa, e, esei ta e parti cu nan tin dolor, i bo tin ku su hil, bo tin ku sana. Anto si bo si nan logra sana ta un partido ku por mos un diferensha hopi grandi awor aki pa e pais aki. Hopi bo. E siguiente Kòrá. Ok, dal bai. Si, Kòrá por ehèmpel ta un partido ku awor aki ta profilando hopi bon ku por fin la, so el a kai ketu nèt den situashon aki komo hóben, pero ami sa di Danny di Danny Ruiter ku oki nan tin e ta profilá pero tabata señor Gazan promé, tambe ta ta profilá pa e partido, pero ta un partido ku atrobe si bo sa di unda e ta bini, ki ideologia e tin, ki agenda e ta sirbi, bo tin ku tene hopi na kuenta, pasobra ta un partido cu a nace for di e tempo ey empresarionan cu kier a pusha renta den kimen tur cos tur partido tin nan historia entonces bo ta bo tin cu comprende den unda e podernan ta sali anto el a el a perde su momentum for gobernacion no por nada pa algo anto asina largo despues cu Norbert George nan a lanta despues bolbe cay dus bo tin cu bo tin cu pensa hopi bon Con strategie cu boso na purba tur mundo do na purba cu hende muhe so na purba ke men cu si bo ta bay binco awo aki cu un hoben ta hopi master bo mester ta den e scenario pa bo bin pero tambe tin partidonan nobo tambe cu ta acercando awor aki cu ta biniendo cu ideanan cu ta inovativo cu hendenan tin experiencia cu ke bay lanta partido nobo ke men tin un scenario di ami ta bisa e scenario di binti binti un aki

Unda mi tin ku bai? Ken mi tin ku skohe? Anto tene duru pa bo traha riba dje pa e oportunidat ku ta bai presentá pa duna guia na e pais aki. Fol. Ta mi amigu! Hopi hende tabata pensa ku na momento ku trinta di mei aña pasá ami lo a bai bira lider di partido Fol, pero mi a bisa kaba ku Fol awor e kita mete den na restrukturashon, kusela kambia bira Frente Liberacion Corsou, nan ta den plan proceso di liberacion, anto nan tambe tin nan propio ideologia, nan manera di mira cierto cosnan, anto ami por mira mi mes tambe presenta cu un organisacion cu a echt biba cu comunidad foral, y atrobe e momentum di trinta di mei a duna crecemento na foral. Cu mi cambie, mi tin cu corda si di unda el a bini. Dus e foral bira FLK e e e mi tin ku sòru si pa e motibu dikon e momentum dikon el a krese i awor ke mi ta krea un momentum nobo pasobra tambe mi ta un partido ku por tin momentum pa por hasi algu i ku nan saber i i nan nan tin ku bai gara bèk e amor e komunidat ku nos a neglishá pa motibu di doló. Simi. Ke bo mas tin? Kon mas? Kon mas? Mi no sabi. Paso tur tur ku tur tur ku a papia ku mi, mi a mi a menshoná. En todo kaso abo ta bai lanta un partido, bo ta bai partisipá na un partido eksistente. Mi no ta kere, mi no ta kere, m'a eksperenshá kiko ta nifiká un partido nobo. Hende no sa kiko ta e enbargadura pa karga un partido. Mi ta nobo den senario. Ta imposibel ku ya kaba mi ta sinti mi intitulá ku mi ta kondekorá mi mes un lider polítiko. Pasobra e ora mi mes ta pone garganta, tin pone lus na mi garganta. Bo tin ku traha stratégiko i sabio. Bo tin ku mustra diferensha. Si bo ke kambia e stablesimentu, bo tin ku komprondé e stablesimentu. So e stablesimentu ta hende. Un partido nobo no ta conveniente mas riba e scenario aki. Nos ta keda dividi, dividi, dividi, dividi, dividi, dividi, bo ta cansa. Bo a keda aña dies cuater, dies cinco partido pa bo vota riba. Bo tin mas cu dos cien hende ta politico. Si nos tin tanto politico asina ta di cu e pais ke ta bay dilanti? Nos tin e último elekshon ku mi ta den ta mas ku doshen polítiko ta tin riba lista. Dikon e pais no ta bai dilanti? Kidan tin un kos tin ku pasa anterior ei? Mi no keda en saturashon. Bon, bo no trista. Bo a bai pasa bo eksamen, ami lo ke bisa ora mi a tende bo evaluashon. Mi a sinti ku ora bo ta wak riba di e bèrdena bo ta traha manera Manera ku bo bisa, m'a sinti manera ku bo ta ta mas, mas, mas, mas emoshoná. Bèrdat? Sí. Mi ta kere mi ta emoshoná riba hopi kuma papia, ku mi ta sinti ku ora mi papia di dje, pero e bèrdi nan mes kos ku FLK, mesun kos ku, na mi kue, FLK mi kue komo ehèmpel, MFK, Mesun kos ku. Bèrbida konkretamente por ta siga bèrbida ku ta bai? Tin chèns ku mi por bai saka tur ku Makani mensiona. Sí no? E chèns sí. Ok. E chèns sí. Dja rason si sera. Ewa. Anto ta bis'é mester ta parti dje proseso ku mi mester sinti e e ke ke komunidat ta biba, kiko ta biba gou di dje, komo ku bai. Awo awo ki ta abo su eksigensia?

Kua posishon ku mi tin? Bo no tin ku bai skohe aworakí pa number. Bo tin ku skohe pa e parlamentario ku bo ke mira den parlamento. Asina ami ta mir'é. Elektorado a hasi nan kos. Elektorado tin ku hasi su kos. Anto na momentu ku elektorado no hasi esei, mi ta komprend'é. Ora ku bo ta elektorato mester di sabi un tabla Elektorato papel. mester komprondé si ta ami bo ke bèrdat Ok, e ta bo duidele. tin ku skohe pa ami. Pasobra nos ta bai elekshon pa parlamento. E nan, anto e hende no ta komprondé kos ei. Si, si, Bo ta si. skohe pa e parlamentario si bo duna mi e oportunidat ku bo skohe pa mi. Mi por drenta. Ya. Mi no ta tin por kan stemmen ku e e elekshonnan pasá. Ku sinku shen ta hopi, ta mai, mas ku dieseis hende sentá na e parlamento. Sí, mas, mas ku dieseis, mas ku dieseis hende sentá den parlamento, mi tin mas tantu voto ku mas ku dieseis hende sentá den parlamento. Parlamento ta konsistí di binti un hende. Bo ta sa komprendé. Pero tòg e sistema mi ta respet'é. A tami kuater aña aki trankil, ke tu bai? Mi ta respetá e sistema, paso ta e sistema ei nos tin. Mi ta kere den democracia, paso democracia ta het volk regeert. E comunidad ta goberná. Pa nos bai bek caminda, pa nos bai dia final, mi ke bai caminda nos a comisá. E hoga mi tuey, cu un grito den comunidad, cu un sila ke bai liber, liberé, ke bo ta bis'e? Hende mester comprendé kico ta pasa. Atrobe tin tres politica. Nos tin e parti executivo, nos tin e parti legislativo, nos tin e parti hudicial. Mi tin cu duna trabou hudicial tambe su derecho di haci su trabou. Un fiscal no ta alarga su proceso sin tin prueba. Mi ta punt, mi ta bisa si, si mi ta cera mi tuel pa e motibunan ey, tin mas hende tambe cu mester wordo cera, cu ta los awe. Si ta pa e motibunan ey mi ta cera mi tuey, tin mas hende, atrobe, no por cu ley di trek. Si tin mester sera mas hende e ora ei, se riba e motibu nan e mester sera bituey. Oke. Bituey tin ku siña di e momento aki. Si ta un lider mi ke ta, mi tin ku pasa den e proseso aki pa mi por krese. Anto realisá ken ta e hendenan ku ke mi bon di bèrdat. Ke te hendenan ku ke mira mi bon di bèrdat? Tu hòmber ku kier a bai studia lasmentu na Hulanda e ta. Bo mester di formashon pa bo ta un mihó lider. Bo mester forma bo mes pa bo por komprondé ku kiko bo ta bezig den e arena aki i no bira marioneta di ken ku ta ku ta grita den mi orea. Pasobra ni mas ke ta pensa ke e ta pensa ke no ta un marioneta, Pero pasobra ta e doló di un yu neglishá di e sistema, pasobra si bo sa su trayektoria di bida bo ta komprendé. Pero ta un hòmber ku kurason na bon lugá. Ta un gai ku sa ku si bo sa kin e ta, bo ta komprendé. Nan sa ku e ta un gai ku no tin mal intenshon, pero si bo tin hende ku otro agenda por tras ku por mal intenshoná bo. ku por hinka bo ku pa yega na un posishon ku no ta kuminí e pais akí, anto nan ta usa bo komo marioneta, pion. Anto mañan bo ta mira kon e pueblo ki mes ku bo ta kere ku ta peba sali, ta skupí bo. Asina e realidat ta. Asina e realidat ta. Bo tin ku sa den ki senario bo ta. Anto ora bo ta polítiko, anto awoki nan ta yamando e komo un un prezu polítiko, e no ta completamente un preso politico, pasobra e tambe a consunti pa a yega cu nan yega na su detencion. Anto hende mester comprende esey, pero e ta bay pa transparencia. Anto transparencia ami ta kere hasta den sistema hudicial, pa asina nos por clarifica nepotismo, tur e cosnan cu ta pasa pasobra tin hende tin miedo di haci cierto trabounan pa motibu di ken of kico por pasa, Nos ta biba riba un isla chikí. Nos tin ku hala mes rosé i fo. El a bati un kampanasu, sí. Den un sentido, tur hende ta di akuerdo ku e manifestashon, pero nan ta kontra di e disturbio ke Sakeyo. Pero tur hende ta haña un kaminda ku mester bisa ta basta. Anto el a hasi loke ku sindikato ta mester hasi. Di hala un ateshon ku a bati un bèl na Kòrsou Hulanda hasta parti nan di mundu a tende. So con bay cu bini ke men di nos por mester a proba e saqueo cu e partinan ey pero. E dolo no bo ninge e dolo nos tur ta sintie. Pero no ene no bo durf. Dicon anto eynan bo tin cu puntra bo mes dicon tin un cos toch? Dicon e sindicatonan nan ta parti di e problema? E sindikatonan a forma parti di e problema. Si mi ta ta kier a welga no, f'e dos mi dia shete lo mi a welga ora Rutte ta ta aki nan firmando groeiakkoord. F'e dos mi dia shete lo mi a welga paso e ora emindá dje akuerdo kaba ke dje dos punto sinku. Anto tin mas punto den e groeiakkoord ku hende un sa. Bo sa papia no tin hopi otro kosnan ku ta mas peligroso ainda. ku por pone e pais aki na no yud'é, sino hiba nos mas atras. E ta krea e divishon i e grupito di esun ku ta bira mas riku. Pasobra e konsehonan nan solo a sigui biba, manera nan ta yama nan, e konsehonan nan solo a sigui biba. Por ultimo, bo si di bèrdat e gritu ku a nase den sobridat miyon Hulanda take over, ban bira provinsia, i e gritu independensia, nan ta den diskushon awor atrobe nos relashon estatal. E ewa, Pa medio di e encuesta awor mi ta mira, mi a hasi pregunta tambe pa mira cu con importante structura estatal ta awor aki. E no ta dje importante ei. Tin e gritonan, pero otro bes por ta pasobra esun cu ta grita mas duro ta nifica cu ta asina a ta. E ta un cos hopi importante si, pero un hende mester realisa. Ana tra awor aki pa proyectonan cierto cos na Boneiru. Boneiru no, nos ta mir'e. Atrobe, no ta cos so ta nifica cu tin bienestar. Drenta rincon, drenta mi kiboco, pa bo mira e discrepancia cu ta creando den e comunidad mes tambe di, paso playa, Kralendijk, a bira casi di un grupito cu por solamente sobrevivi y biba. E grupito cu a yega, cu tin e cent, cu tin e euro, por cumpra e e e e e boneriano mes a dicidi di ke men si nos ta papiando di bira parti di algo anto sin cu nos mes ta para riba nos mes suficientemente fuerte pa por contraresta e ola di forsa tanto bal paso nos tin cu realisa cu e paraiso aki tin cosnan cu tur hende ken E profundidat di beulen bai ta ki nan so nan ta ñi. E haf úniko ku nos no a pidi p'e, pero ta un kos ku nos so tin komo un isla chikitu. Paso despues di nos den region kita Panamá ku anto ku ta fake traha, nos tin e di nos natural. Ta un kos inkreibel. Nos legen ta un kos ta di nos a ta. Nos tin ku hasi uso di e oportunidat ei pa no laga otro drienta hasi mal uso pa nos i probechá pa nan. Nan ta sigue kaba ku nos ku nos sabiduria. E gran grupito ta bai no e no ta regresá. Nos brain drain. Mester sòru pa nos kuminsá tin yama brain gain anto e ora nos bo kolonta restrá e poder i e forsa di si ta provinsia nos ke bira. Pero atrobe tur kos tin su Motibu dikon, pa kiko, anto unda nos ke bai. Esei ta kos mas importante. Kiko nos ke logra? Pues, si mi ke saka afó, mi no a mi no a sinti ku ta ni independensha ni provensia. Ami ta un hòmber, ami ta ami ta onesto, mi ta transparente riba koi. Mi ta un hòmber independista. Tur hende sa ku konosemi ta un hòmber independista mi ta. Pero mas siña miran den mundu globalisá aki, mi ta interdependista. Interdependista, ku así? Ora bo ta interdependista, ta ku den bo independensia bo por traha globalisá ku tur hende. Bo por ta, bo por ta mas ku solamente, mi no mester tin e título di ta independensia, pa mi por move den e senario. Mi sa ku por ehèmpel si mi ta independiente e proseso di di di pasport nos ta bai kambia ke manera pasobra pasport ta un kos masha importante den mundu aki. E pasport europeo aki no nos por drenta tur kaminda kuné sin mester e visa por ehèmpel. Na momento ku nos bira independiente no nos no ta bai tin Kas pa yega tur kaminda. Un kos pasa ku mi, por ehèmpel na Chile, Peru, bo ta kere ku nos probe pone un ambahada di Kòrsou den tur e lugánan? Nos no por. Pero awor ku nos ta parti di e Reino, ku nos ta parti di Europese Uni, Union Europeo, Reino sí tin embahada. Nos ta sòru ku huntu pa yega un kaminda. Mi ta kore bai embahada. Embahada ta yuda mi pasobra mi tin e pasport. Mi ta haña yudans'e pa na momentu ku mi ta papia di independensia e seta un dje huntu nan. Dus, mi mester komprendé ku mi ta den un mundu globalisá i e parti atrobe den mundu tambe tin establesimentunan establesé kaba. Si mi ke kompetí ku nan, mi mester mas fuerte ku nan. Anto mientrastantu ku esei no sosodé. E ora mester a nos kabayero Messalina. Nos ta en tremendo entrevista y den e programa tin nos aña un bon idea di bo ideologia, bo pensamento y mi ta kere cu bal a pena, bal a pena nos hobennan y hobennan cu preparacion o capacidad manera cu conoce nos stad en regte por haci esaki por mi ta kere cu hobennan mester Vincenzo por aki no no aso. Un kabinete of un parlamento ku hoben so. Presis, e balansa. Pero mi ta kere ku nos mester hobennan, no hobennan no ta drenta debe eskonde, drenta debe sinta pa e komoda nan mes, pero hobennan ku ta keda skèrpi, hobennan ku ta keda ku e vishon ku nan tin, pasobra hopi biaha ta tin hobennan ku a parse kaba ora nan drenta den montá riba, bo no a sinti e diferensha. So e kos ta kuminsá ku bo mes. Si amo mes no sa unda pa ta pará, komo ke bai para pa e komunidat aki? I aki mia komunidat bienestar tambe ta pone ku hopi esei lubidanan lubida ishunan ku nan tabata biba den. No, pero si mi ta un hende di bèrdat, ku sa unda mi ta para? Mi sa ken mi ta. Mi tin prinsipio. Anto si mi ta mira e efekto ei ta afektá mi prinsipio, mi ta retirá. Pasobra ei e komunidat no ta sali benefisiá si mi ta parti dje esei. Bo a spera ku esei ta kaso? A bisa esei bo éksito? I bo bisa Aran i Margarita ta hiba bo tambe pa loke ta dal un gritu, kombersá nos te i nos ke keda konta bo disfruta tambe ora e Cesar esei ke por trese mas aklarashon pa un kombersashon pa nos duna mas informashon. Ta ta un plaser pa nos entrevistá bo e winter. Tur kos bon. Interesante. Ke ta bosey ta ayuda lanta ainda pasobra bo mira un seri di cosa ke ainda no a comprende la cambiada mi chena ta bonito ta rest ey ban un par di reaccion pro pa contra fuyo cu ban mete no haci nada malo kiko bo ta bay reacciona verdad.